hai munoziva sokunda pamafona paya kataibulo mauya kuomogwa handiti e kusvasvangwa iyi ndakabva nayo kure soko handiti kubva ndichipinda muchibarigwe yaingova njuga after njuga soko tichirova moda kuisa mari pamupaka muri kupera kaimi isai yomoda rikaitise 200 handiti kuti mutambo inde mberi ruisa kukasira ravira na 200 sho aise 1000
hai bodo pakanaka handiti zvinotaura ndataura namaizuru vakati hai bodo kana motamba mitambo yenyu moita muchiziva kuti soko vakambogwara handiti movaregerera iyi isho musvo zvanakisa zvangu handiti hai soko panotswa munhu divula wadivula muchimwashogwa hai e totamba chi crezate ido yechibaregwe here kana kuti gwandarusi mm, crezate mm. yechibaregwe handiti ka mm. tongoisa matatu matatu nokuti kasvika ku8 rovira tiri pano handiti eh, very good viye sokurega ndakaona kuzvipatara muri kumiramira eh, half card declay card ndoda mafoshoro okwedu ndakavona mbudzi yadhura toti e wakudaita tichifoshora zvisina basa ish close marohwa sokumafa unozvitevera hamusati mogona mutambo uyu anditi very good e viyai muchamanya kwaunodemba vakafa kare tsinakisa zvako ish kuita kuita kulachuba handiti e kuita kunge karanguva kengoro karembera toisa mari isoko
isai zvesoko musahla e musahla yedu handiti ai haisanhiri yedu yani ndeye miri asi hai yave yedu nekuti totamba nayo paexchange rate ino ye oin tavura ishoko itai kuti matichi orin atavura ah, tiwe orin sata dzokazi orin shoko munofa handiti kufa kwembida handiti ka e pachivavane iwo matatu iwayo mm. ah, zvakanaka mm. muvha mberi muvha mberi muvha mberi sanakidza zvangu hai jeke ruvhesi ada kuti tiwini tadzoka nakee queen handiti of england zvakanaka ah, magona soko e, eh, moita muchizova timutambanana handiti very good eh, nungai sokomuita kunge musina very good eh, musavhunza zvakawanda nungai nungai mbiri dzenyu eh, very good good eh, card ai ndombonunga wanditi eh, card nungai futi nungai ah, nungai soko eh, nungai ah, ndaonera eh, hai zvakanaka asi kana richishanda mondipa handiti eh, zvina kushata eh, tambai nyi soko achitambaizve handiti chisai zvichinjei zvichinjei henyu mudliwe pakanaka eh, tambai manhunzi wayo musaachinja soko anditi uye muri munyika inotongwa navatongi wayo anditi kakipele close mafa zvanakisa zvako ipapo mune maona kuti mainda handiti mukuru mukuru hanga yagari pfunde mainda muchina here so tsvakai itai saini handiti kune nei saini rumuko kufukura kufukura mufuku wemuna mvubvumvu tichivaka nyika nditiriya zvangu shoko ndatiwana ye zvimarekinisa mai kubarbeque
hallo ya yeah, i'm looking for a small one I will pay you back promptly. Okay, I'm on my way. Manje, manje. Hai, pakanaka.
Chimborongedzai. Vatenge, tengai ufu. Nditi. Eh. e, muroi vakomana vakomana e, ndoda kuti maloni ose amiswa handiti musapa kana chero ani chero i ndikavuya ndichiti loni musandipa handiti chero mai vakavuya vharai e, vi any kind of loan whether i look our currency kana yemhiri handiti hai very good munogona imwe e, so saino ruzhowa very good Ih, munogona imwi. Hai, pakanaka. Ih, very good. Right. Vakomana imwi. Wa wanyura soko. Nyika inotongwa nevene vayo. Handiti tisu vene vayo. Ih, tatora. Zvino inoshandei iyoyi hai. Tongopa vakomana vayo vane imba ivava. Handiti Vangoridza mapopopo. Vamacomedy vangaida here vanofa pamhepo handiti tikavapai makariya anopera gai tingopa vayo vajaira ivava handiti ka zvidudla zvedu zvapambara izvi nai vakomana ndati mari iyi kai ngaishande handiti e, tengai ufu tengai ufu e, ndoziva kuti vanhu vadle pano handiti e, totenga mbichana mbichana sviko tikatenga 100 kg ko tikadzinga vamwe inoryiwa nani ufu yaya pachi pamirioni e eh, soko madzoka ka handiti e eh, mavuya mukatai tidzoke kuvakuru e eh, nechibek ndo chakasiyiwa namai here ichi
fans have viewed us in a pace kanaka they said they are no longer giving us runs apachuka wakomana omanyai ngadzoke apachuka iexcitement kufarira kukupozvorai kusvuurai soko anditi eh.
they said they are no longer giving us loans at the bank but i found some few dollars in this space hai eh, eh, ah, ndoimba vanenge vane zvavanoitira handiti kurava kuti vangada kuti mapolisi dzenyika famba zvakanaka munozoti kati posterity handiti ka for austerity oh. kurava kuti kuvaka handiti e pakanaka matipuira wakomana ngari uye very good mamuzi vakakwini mm. anga achitibatsira imari yamunayo soko ah iyi iyoyo chingoisai somunhu eh, bwechikuru handiti chingoisai ndongoti eh, ndagara ndongoitora eh, right toisa matatu iwayo handiti awi ndikeiri kandimutora akanaka kei unoshanda handiti kepele isai soko eh, kawani handiti ka chekerovhesi ah, uyu ndijoka ndewangu eh, kei ndewangu futi eyi ai eyi ana kuipa nai titsvake futi ai makey awa aq unotiwinisa imuna mari e chioi anditi very good kipele kipele afcard kuramba munhu dai mumawangwarisa zvisoko soko maakungwarisa so, mama vanotonga handiti ndomatambigwawo here ndomatambigwawo soko shuwa hmm. ah, pakanaka mawina machuma zvenyu handiti eh, hai pakanaka sanakisa zvonge eh, hai very good nogona here hai chingoisai yese soko musaverenga sayusi achinge sayusi sokosasaini anditi very good eh, vanenge wawina wotora yose ah. eh, kutoisa five pakati une chimbigo handiti mumudzi wachimbigo mm. eh, toisa mari yani tombosvakanaka soko handiti imitemo yacho imwe handisivi asi imwe semunhu anoiziva handiti e, makadzi akasiyana ruvara irainbow nation anditika mumwe nomumwari muno unoita zvaanoda anditika asi chikuru make money handiti vanhu ngavaite mari yavo sekuita kwati kuita mari yedu handitika e very good hatisimudzirei soko simudzirai zvenyu joka tangai nekunonga mashanu

matovhara here apa eh. vakomana rinovhara here rinovhara

ndogona kumuka zveipapa soko motoinda short 200 ndiye fuel aitokwana fuel yakwira e eh, mureva kumana hai e eh, gwendoguya kwandataura kuti maloni hakuchina ndachitamba handiti haibodo e eh, kutamba kwavakuru handiti kutamba nemwi vana vedu handiti e imwi chizarura iti vanhu vaone maloni avo maetc atataura ya tisu maetc acho handitika e eh, haibodo pane svimari sikudiwa namai shoma shoma e ndipei ka 10 e 10 thou very good haibodo e unogona iwe very good handiti e omanya ndine yako yedrink yandinayo pano kakauya neten yako ndokupa yako yekungomwa handiti ka very good unogona iwe hai ivo soko vazotisukurudza handiti komana vati zvatopera izvi Eh, vakomana oda naye soko kuti kwaidzokai handiti mpaka wadya wachinja mpaka handiti ka ngavawi ngavawi danai soko vawi a kimbo karavhazho shiri nemenonge mbeva gunge kuti kudii sanakisa zvangu ngavawi vadanai soko vainda vatomutsa mota haipamwe ndiye maintenance asi ahergai vaindi